Бу биегада дип атала. Тегесен оныттым. Тегесен хәтерләмим. Апакаегызның ашыйсы килә. Шуңа күрә мин дә аңа ияреп ашап чыгам әле. Табырга гына кирәк берәр нинди нормальный кафешка. Кулай килсеннәр монда штангны салдырачаклар. Беренче хис кичерешләр монда бик тыныч әлегә. Чөнки монда машиналар юк ахрысы. Шунда хәчтерүшләр генә. Тук-туклар бар.
Это очень это. 100% буларны арендага алып булачак. Есть права с собой? Таныклык юк. Моңа таныклык кирәкме икән? Кирәкмидер, монда полиция юктыр. Мозги нужны как минимум. Ансы миннән сорамай инде. А, это улица.
Менә шулай йөриячәк, йөриячәк тә юкка чыгачак. Аннарысы менә эзләп йөриячәкмен. Мин сиңа әйткән идем инде ни кирәк дип. Э, GPS муенса кирәк сиңа дип әйме? Электрошокер белән ерак китсәң суга торган.

Фотошоп итә итеп булмый.
Тура. Менә алайса камераны үзең төшер. Сиңа гына кадр бозырга димени?
Ходящий рюкзак. Ул арт якны каплап барыр өчен генә. Полностью закрывает. Вообще хәләл. Өйләр үзенчәлекле.
Кешеләр рәхәтләнеп балкон өстендә ашап утыралар. Менә бу и топчик. Иске әле ул агачтан. Они живут.
Яшәсә яшәмәсә дә бит матур барыбер. Менә бу агач ошый миңа. Как гүзәл агач. Иде.
Замокка охшаган. Иде. Менә бу и. Башы. Каланчага охшаган. Принцессалы.
Син бөтен кадрларны сөйләп бозып бетердең инде, ничек ябыштырырмын? Менә, менә монда керергә кирәк. Анда капшалтып Кереп кара, кереп кара әле.
Булды, хәр тыныч кына бер-ике кадр ясыйбыз. Олактырдык тегене.

Без беләсеңме, иң кафесыз җирдә йөрибез. Менә бөтен кафелар менә ул төп юлда һәм яр буенда. Син менә барасың сул яктан. Миңа камераны уң кулга тоту уңайсыз. Менә былай нормально. Человек облегчилый. Хәмдия Җамии дигән. 1895 елда

Слушай, без больницага барырга вакыт юк. Бармак тишелде.
Конагы бүлмәсем ярар инде. Это туда. Скорее всего, знаешь, переночевать и все. Монда кешеләр бигез. Бу инде бик зур плюс. Менә Истанбулдан соң шуны хәтле рәхәт. Это все мандарин или апельсин. Кеше, кеше мандарин күрә, мин монда чүп күрәм.

Бәлки максимум бер ел.
Я говорю, мы сейчас тупик, тупик найдем. Тупик не найдем, без турыга бәреп чыгабыз аны нормально. Бик матур, так гүзәл. Мне кажется, это какой-то мутант.
Ә миңа дисәң, тиергә кирәкми, вагулы. Урының җәннәттә булсын. Син чардуганың нинди төстә булсын? Кызылмы, яшелме?

Чәй бит аны менә шундый гына. Бер йотарлык бетте. Зачем, когда на две персоны дают чатник? Бу сиңа Татарстан түгел, Татарстанда кеше чәй бирәләр, монда бирмәскә дә мөмкиннәр. Миңа дисә, чәйник бирмиләр, безгә бирәчәкләр. Ике менә шундый бәләкәй генә бардак, стакан һәм бетте. Түтәкәегез чәйник бирәләр ди. Мин беләсеңме нәрсә тәкъдим итәм? Һәр ашарга, аннары соң портка барып билет алырга. Төгәл белер өчен ничәдә китәчәген. Бәлки ул 2-дә китәдер, бәлки ул 4-тә китәдер. Алып куярга кирәк шундук.

Искә төшерә алмыйм. Ә, Бурсада, әйе. Бурсада без шунардан ашадык шундыйдан. У тебя контент, у меня еда. Син портишь мой... Менә бу усал апа миңа ашарга ирек бирми. Сөйләмә.
Мин монда ач утырам.
Сатыла аласың килмиме? Ничә миллион бар икән бу? Бер 5-6 мөгаен. Думаю, больше намного. Биннең бар сырымыз бу. Анда кешесе дә бар, ничә сумга сатасың, брат дисәң, үзең әйтеп бирәчәк. Әйтә инде, вот это ты хоть меня зарядил уже 600 лир за вот этот вот накидку. Синең кыяфәтең ябанчы чөнки. Көне бик кызу. Интернетта 25 градус диелгән. Каян үрчиләр алар аны? Диңгез кырыенда үрчиләрме алар аны? Диңгез кырыенда салкын җирдә. Чөнки Истанбулның үзендә ташлы җирдә, монда 25 кенә түгел. Монда күләгәдә дә 30-лар бар. Менә камерага шулай тотып төшереп барганда ул туп-туры барган кебек тоела. Текәлек күренми. Бу тырнак ясый торганмы? Нормально. Ультрафиолет кирәкми, кояшка гына менә куясың да. Кибәчәк шуны. Кстати, серьезно?
Да.
Серьезно? Что, не верил? Не верил, нет? Верю, верю.
Чабабызмы?
Үргә каршы. Үләсе килми.
Гөлзирә әйтте, монда бушлай диде күмүләр. Монда үлү бик отышлы. Шуңа күрә үләсең булса монда. Бывай, мы на островах. Ансаларның проблемасы, ансы синең проблема түгел. Дальше что-то вниз уже. Син монда нормальный кешечә чүплек эзләмә, син монда контейнер гына эзлә. Төркиядә алар чүплекләр яратмыйлар ахсы. Менә бит өйрәткәннәр инде. Ташлап калдырган берәү. Берәү калдыра, икәү калдыра. А потом. Анарысы штраф суга башлыйлар. Ләкин чүплек куймаячаклар. Миңа дисә менә монда барсаң, диңгез күренәчәк. Шунда барырга кирәк әле тузанга батып. Бер килгәч килгәч инде. Мин думала, чем выше поднимаешься, тем круче. Чем выше поднимаешься, Ә кайда син күргәнең бар, тау өстендә байлар яшәгән. Байлар гадәттә таулы урында иң аста яшиләр. Зачем? Иң уңайлы җирдә.
Испания мисале бар бит. Ага. Мафиозники костюмы. Но мафиоз...
мафиозниклар алар айрым касту бит инде. Аларга кешеләрдән читләшергә кирәк.

Менә монда хавалары саф, шуның хәтле рәхәт. Урмандагы кебек. Күренешләр ачылачак менә моннан тау өстеннән, ләкин анда барып җитәргә кирәк. Степ парктыр инде монда. Анда этот Нәрсәләр бар?
Бал кортлары, юк, елан.
кәлтә җылары.
Кәлтә ярар. Гади елан булмаса. Тут дом, наверное, был. Монда бәлки зыйрат булгандыр.

Менә бу да шулай ук. Өстә җыелган сулар бу диварны ишеп төшермәсен өчен шулай дренаж ясыйлар.
Чәшкәләрне чөкүдән. Ты это видишь? Як. Ты это видишь? Не вижу.
Нәрсә бу? Юк, менә монда эчендә нәрсәдер бар, менә бу. Нәрсә аның өчен? Ак. Ашап карар. Бу беләсеңме нәрсә охшаган? Бу псих больницага охшаган.
Псих больница? Менә Outlast-тагы псих больницага охшаган. Бүлешне төзеп куйсаң, бер-ике манара ясасаң. Ул беләсеңме, ул тоташ агачтан. Моны тотып яндырсаң, Истанбулның бөтен җиреннән күренәчәк.

Фотку сделаешь вот тут. Агач төбендәме?
Квест. Где-то где-то там.
Арас, шотлан мамы бар аны нахуй.
Менә буларга хәзер рәхәт шотланып төшәләр инде, әйме? Белмиләр тегендә өскә менәсен. Йо, төшү рәхәт булачак. Это догадка, то, что ты слепая и давай алга. Син моны тотып бармыйсың бит инде, сукыр килеш. Моны кая тартасың, шунда бара бит инде бу. Кемдер сүткән дә, чорнап куйган инде. дип уйлыйм мин. Бәлки монда кешеләр йөгергәндер һәм бу трассаны билгели торган җепләрдер. Килеп җиттек бит әй. Та-да! Булды бу. Ничек хәлләр? Ничек кичерешләр? Күләгәле урыннарны алып бетергәннәр. Менә моңа акча атсаң, 1 лира. Юк, 2 лира әле монда.